Tēnā koutou e te whānau. Nau mai hoki mai ki te wererau. Ā, tēnā, ko tēnei o nā mahi, he whakarotarota i nā mahi a Māmā Arapera. Ko te tūmanako ka mau i a koutou tētahi māramatanga. Anei, kia tīmata tātou. Taku whare Kōhangā reo. Tapatoru, te tuanui o te whare. Tapawhā rite, te matapihi o te whare. Tapawhā roa, te tatau o te whare. Kokonga, ngā kokonga o te whare. Pakitara, ngā pakitara o te whare. Taku whare kōhangā reo. Wharoaitia te whānau. Whakaōraihia ngā kete whakahirahira. Whakatauira ngā mokopuna ki te whāriki o te whare ōhanga, kia ngāwari ki roto i te pono. He tuku kaha i te wairua, ko te werarau e haere ake nei ki te ao hou ka tūku. Tēnā koutou te whānau, ngā mihi nui o te rā. Nau mai, haere mai ki te wāhanga tuatahi o Te Wererau nei, e hāngai ana ki Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Kia ora and welcome to the first of Tū Wererau on Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. During these Tū Wererau, we will discover the power of learning by using an organic concept, a whāriki model, weave our mokopuna learning program. This model forges relationships between the mokopuna and te ao Māori, resulting in a mokopuna journey of learning as a child of the universe. This is Te Whāriki a Te Kōhanga Reo. Nau mai, haere mai, whakarongo mai. These two wererau have been designed for Kōhanga Reo, especially parents.

into the heart and soul of the mokopuna. They were creating a special woven whāriki of learning to embed and internalise te ao Māori into the mokopuna. The mokopuna is the living whāriki, learning and growing or developing his or her own unique pattern or personality. Ka tae mai ki te pukapuka. a te kōhanga reo e kīia nei ko Te Whāriki, nē, ko te marautanga o Te Whāriki. Nā, ngā āhuatanga kai roto i tērā, nui. E pā atu ana ki ngā tātou uh, tikanga tawhito. Um, ki te whakamāori pia i te āhua o taua pukapuka, me hoki rawa ki muri, ka tō mai ngā kōrero.

A Journey Towards Being Māori, An Indigenous Pathway Steeped in the Values of Our Tipuna, Immersed in Te Reo Māori with Cultural Practices According to Tikanga. This is Te Ao Māori. This is Te Kōhanga Reo. Tīmata atu tāu i te kōhanga reo nei. Kua roa au e whakapono ana, koira te huarahi tika hei takahi mā tātou, ana, kia whāia mai hoki te kōhanga reo e ngā kura kaupapa. Engari ko taku tino whakapono ko te kōhanga reo te tūāpapa o te reo. Ki te pakari mai i reira ka māmā te haere o te reo i roto i ngā kura, i ngā wāhi whai mai i te kōhanga.

Kua arohakia. Kei reira pea tōkuna āwangamanga tuatahi, kei te āhua tonu o te hunga whāngai i te reo, ā, kei reira anō ōna mea pai, ōna mea kāri i pērā rawa te pai, engari kāre he hua o te noho noa hei waho nei i komekoma atu ai, i whakahē atu ai, i aha atu ai, ko tā tātou mahi nui kē he kimi ngā huarahi. e taea ai e tātou te āwhina atu kia pai ake ai, kia matatau ake ai, kia whānuki ake ai tō rātou mōhio ki te reo. Nā reira, kore pea tētahi huarahi tuatahi hei kimi mā tātou i te kōhanga reo nei, ngā huarahi e taea ai te whakapakari te reo o ngā tāngata whāngai atu i te reo ki ngā tamariki o roto i te kōhanga. The kōrero was captured in the Te Whāriki booklet

Minister of Education, the Honourable Hēkia Parata, called for a refreshing of Te Whāriki 1996. During this process, Te Kōhanga Reo National Trust referred to the Reedy's Te Whāriki booklet and used this as the foundation for their development of Te Whāriki a Te Kōhanga Reo.

What was that kōrero? And where did that kōrero belong into Whāriki a Te Kōanga Reo? Na ko te reo e kōrero nei au, e kōrero nei au te rā nei, e kōrero nei tātou, e kōrero nei ngā kaiako, wahewa kia tōna wā, ka kōrero rātou i te reo o te harori o rātou whai. E whakamārama ake au i te tikanga o tērā kōrero ko te harori. I penupenuhia mai ngā kai i roto i ō rātou aha, ka tīkarohia mai, ka tēkapura atu ki roto i ngā tamariki, i ngā pēpi. Nā, kei reira ka puta ko te reo, ka rēki ana mā tētehi tangata kē e kī atu ki a koe kua mōhio koe i te reo i nei toto. Engari mā tō whaea tonu, tēnei e kōrero ai koe, nā ko te harori o tō whaea. The kōrero was about Māori values such as whanaungatanga, manaakitanga, aroha and atawhai te tangata. It was about growing a confident tamaiti, about tamariki that knew who they were, where they were from and te reo Māori was their first language. The diagram, known as Te Tauira Whāriki, shows the different groups of rau harakeke in our whāriki and what they represent. These rau harakeke are ngā kaupapa whakahaere, Te katoa o te mokopuna and ngā taumata whakahirahira. Let's look briefly at these groups of rau harakeke. In the second wererau, we will discuss these in more detail. Ngā kaupapa whakahaere.

We know these as ngā kaupapa whakahaere and you can see these at the bottom of the tauira whāriki diagram. They are whakamana, empowerment, kotahitanga, holistic development of the mokopuna, ngā hononga, o ngā honotanga, relationships, whānau tangata, our whānau, people and community.

E kī ake rā, ka whānau mai tēnā tangata me tōna mahi. Whānau mai te tamaiti me tōna mahi. Ko tā tātou he whakakaha ake, kia kore rawa e tāmate te mama o tēnā tamaiti. Koinei tātou e whāngai nei, i a ia e tipu ake ana, e a ia pēpi, ka tīmata te ngōki, ka tīmata te haere rehaere, Kia kaha tātou i te whāngai i tana, arā, ki te whakamana i a ia, ahakoa huri pēhea e ia. Ko te tikanga o te whakamana nei, ko te hiki i te tamaiti ki runga i ngā taumata e hiahia nei te kake, te piki ki runga. Ka kī a Titiro. Ko te āhuatanga o te kotahitanga, he aha te tikanga o te kotahitanga nei? He kupu tahi tonu tēnei. Engari, ko tāua, tā tāua noho i tēnei ao, ē, ahakoa e kī ana tāua, ē, ka tū, ka tū ngātahi te tangata i roto i tēnei ao, engari e mōhio nō, e kore e, e tū koi anake, engari mā te kotahitanga o, o ōna ki te, ki te whāwhā atu, ki te rarau atu I ngā āhuatanga e pā ana ki ētahi kē noa atu, mā reira e whāngai mai ki a ia ngā āhuatanga o te ao katoa. E kore e mōhio e mātou ki ngā āhuatanga katoa mehemea māna nake a ia e ako. Ka tūtaki ki ōna hoa, ka tūtaki ki ōna mātua, ki ōna tīpuna, ki ōna tāina, tuāhine, ērā atu āhuatanga katoa, koinei katoa ngā tāngata e kīia nei, e whakapakari ai i roto i te. i te kotahitanga. E, he pērā anō te kōrero e kīia nei te whānau tangata. Ka noho i roto i te whānau tangata, mā te whānau tangata anō a ia e ako ki ngā āhuatanga katoa nei. E, ko te mutunga mai o ngā taumata whakahaere nei i te kaupapa nei, e, ko te noho honohonotanga o ngā āhuatanga katoa. Te katoa o te mokopuna, the whole mokopuna. On the left hand side of the diagram, we have te katoa o te mokopuna. There are four dimensions, characteristics, of the mokopuna that we are interested in growing.

E whakairia nei i roto i te marautanga, e, ko te āhuatanga o ngā whakahaere, me pēhea te whakahaere i tēnei marautanga. Ko te whakahaere nui, ko te whakamana i te mokopuna i aia e tipu ana i roto i tēnei ao. Me pēhea te whakapakari ake i te tinana, te wairua, te whatu manawa me te hinengaro o te tamaiti. Koinei te me kī te pūtake ake, te tino pūtake e paihere nei i te kaupapa e kīa nei Te Marautanga o Te Whāriki. The personality of the mokopuna also has other dimensions, such as mauri, ihi, wehi, pūmanawa. These dimensions will be developed, nurtured and shaped

and attitudes into Ngā taumata whakahirahira, the strands. On the right of the diagram are ngā taumata whakahirahira. These are the cultural settings, which are named ngā mana.

Mana Atua, the power of ngā atua. Mana Whenua, the power and status of the land. Mana Tangata, the power and status of people. Mana Reo,

Ana motuhake. Taku ihi, taku ihi, taku wanawana. Ne? Kei ia tangata tera, kei ia mokopuna tera. Koinei nei etahi ahuatanga ke piri pumau tatou ki nga tikanga, ki nga tauira heke mai, mai o tatou matua tipuna, hei whakakaha, hei whakaora, hei whakamana i a tatou tamariki mokopuna. Now we have all our rau harakeke to weave together for our whāriki. In te kōhanga reo, this is known as our mokopuna learning program. He rakiraki au, he kaukau ana.

We have completed the first wererau on Te Whāriki a Te Kōhanga Rua. Wererau tū will grow your understanding of our Te Whāriki. It will assist you in weaving together ngā rau harakeke. So join me again and experience the wonders, the possibilities and the learning potential of our mokopuna. Ngā mihi aroha ki a koutou.